Essalamu aleýkum hormatly watandaşlar, dostlar, doganlar. Biziň şu günki temamyzyň ady Näletkerde diktatura we onuň eden-etdilikleri. Men tema başlamazdan öň bir zady belläp geçmek isleýän. Şu wagt Türkmenistanda halk örän agyr durmuşy başdan geçirýär. Işsizlik, açlyk, garyplyk we diktator Berdimuhamedowyň halka bolan basyşy gün-günden güýçlenýär. Onuň sebäbem ol indi bilýär, sanly aýdanmy, gündenmi, bellisi ýok, haçan ol gitmeli şo ýerden. Ýa gitmeli, ýa ýok bolmaly. dünýeden. On ol şu zatlaryň ikisine-de gowy düşünýär şu wagt. Şo sebäpden ol özüne ýörite oppozisiýa taýýarlap otyr. Bir topar adamlar maska geýdi ýüzüne. On diýsem ol koronawirusdan Gorunlýan maska dälde obrazyna maska geýdi ýüzüne adamlar. Olar indi ýola çykyp köçä çykyp internete çykyp politik syýasatçy bolup ýörler. Owal olar belli däldi bu Türkmenistanyň syýasat arenasynda ýada dünýäde. Şoň üçin Berdimuhamedow we onuň töweregindäki ýalakalary, hawa, birnäçe gruppalary şo ogurlanan pullardan finansirowit edýärler we şol adamlary dünýäň öňündäki syýasatçylara, dünýä ýüzündäki syýasatçylaryň öňünde tanatmak isleýärler. Eger-de ertir birden Berdimuhamedow gitmeli bolan ýagdaýynda, onda ol Berdimuhamedowyň özi we şoň bilen Türkmenistan talan biznes firmalary, olaryň wekilleri Türkmenistanda ýene galmak isleýär. Şoň üçin ol adamlar näme üçin maska geýip diýýän. Olar halka göräýmäne bir özlerini prostoja adam görkezmek isleýärler bir ynha şuň ýaly türkmen halkyna arzuw edýän ony edýän muny edýän ýöne olaryň maskasyny entäk aýrarys siz şonda düşünersiňiz olaryň kimligini düýp sebäbi bu edilýän zatlaryň arkasynda şo Türkmenistandan ogurlanan pullar dur. Şo pullaň güýji bilen halkyň ünsüni bir ýana çekip, allap, halk üçin hakyky jan çeken, zulumdan geçen oppozisiýany çyzmak isleýär. Berdimuhamedow we onuň ýalakalary. Indi temaň esasy bölegine geçeliň. Ýatlasak, temaň ady näletkerde diktatura we onuň eden etdilikleri. Türkmenler kim ýaramaz iş etse, oňa naletkerde diýýär. Meselem, adamlaryň öýüni, ojagyny ýykýan adam ol ýigrenji, näletkerde. Parahor, watany, halky talan hökümet ýigrenji, näletkerde. Günäsiz adamlary azatlykdan mahrum etmek o-da ýigrenji. Tireparazlyk ýigrenji. Manat konwertasiýa edilenok, o-da halk içinde ýigrenç döredýär. Olam bir näletkerden edýän işi, sebäbi o başga zady başaranok. Ol halkyň bähbidi üçin pikir edenok ahyry. Türkmen diktatory öz edepsiz syýasaty bilen bütin dünýä ýigrenji boldy. Ol bütin dünýäň öňünde näletkerde boldy Berdimuhamedow şu wagt. Indi pikir edip görüň, ýene gaýtalaýyn şo başdaky aýdan zatlarymy. Şuň ýaly derejä ýeten näletgerde adam, ol gitmek islemeýär ýerinden. Hä, ol gidäýse-de, gidäýmeli bolan ýagdaýynda-da, şo poddelnikleri Şo firmalar şu wagtky şo oppozisiýany finansiruýt edýän, o ýerde bu ýerde adamlary köçä çykarýan firmalar Türkmenistanda kökün saklamak isleýär. Berdimuhamedow sen konstitusiýanyň üstüne eliňi goýup halkyň öňünde kasam etdiň. Emma beren wadaňda durmadyň, halky zyndana basdyň, öldürdiň, ýitirdiň, işsiz, aç we bialaç goýduň. Şu sebäpden seniň özüň we töweregiňdäki ýalakylaryň hemmäňiz watan dönügi. Siz diňe bir ýurtda däl, bütin dünýäniň öňünde iň ýigrenji bolmany başardyňyz. Bu siziň iň ýokarky üstünligiňizdir Berdimuhamedow. Indiki sen we töweregiňdäki ýalakalaryň ýurt başyndan ýok bolup gitmelidir. Emma seniň ýalakaçylaryň internetde her hili oýun edip halky arlamak isleýär. Emma seniň bu edýän planlaryň başa barmaz. Sen alky arlap bolduň. Sen we bütin seniň ýalakalaryň Ennamjan apa, Berdimuhammedow. Durşuňyza hapa, gana boýalan siz, adamlar. Şu siz adamsy durba diňe. Sen kaznadan ogurlan pullaryňy näçe internede seçseňem, adamlara allap bilmersiň. Seni bütin dünýe tanaýar we seniň ýalaka oppozisiýanyň ýüzüni gün-günden tanaýarlar. Şu sebäpden türkmenler üçin örän aýgytly pursat geldi. Halk, ýaş ýetginjekler kimiň kimligini tanamalydyr. Näme üçin? Eger bir adam ýalňyşsa, azaşsa, belkäm ol yzyny tapyp biler. A eger-de bütin halky aldap azaşdyrsalar, onda biz ýene-de garaňky tümlükden ýöremäni dowam etmeli bolarys. Biz Watanyň azatlygy üçin göreşde birnäçe garşydaşlara duş gelip otyrys we ýene-de olar köpeler. Çünki olar, olar režimiň adamlary, olar ýasama protestantlar, ýasama oppozisionerler. Protestantlaryň içinde köp adam ýalňyşýar. Entäk düşünenok, olar kimiň yzyna düşdi? Olar düşünenok. Gynansakda köpüňize şou gerek size şou. Maskanyň aşagyndaky ýüzler kim? Diktatoryň ganhorlary, podhalimlar we rewanşistler. Türkmenistandan pul ogurlan firma wekilleri, bilimsekler. Bular halkyň we Türkmen hereket hereketiniň arasyndaky inçe birleşigi üzmek isleýärler. Ýekeje gurama, olam hakyky registrasiýadan geçen Türkmen hereket herekedi Ol halkyň bähbidi üçin göreşýän assosiasiýadyr. Munuň düzüminde köp adamlar bar, men owalam aýdypdym. Halkam bilýär bizi. Daşyndaky türkmenlerem bilýär. Hawa, biz halkyň bähbidi üçin göreşýäs. Biz Türkmenistany Türkmenistan Halk Respublikasy etmäni isleýäs. Hiç diktaturaň bärde yzam ýok. Öňki Türkmenistandan ogurlyk eden firma wekilleriniň yzam ýok. Şoň üçin olar meň golaýyma-da gelip bilmez, maňa kömegem etmez. Başarsalar bize zyýan ederler. Men şoň üçin çykyş edýän, düşündirýän, biz halk üçin Göreşe çykdyk. Halk üçin bäş ýyl zyndanda oturyp, owadan depeden çykdyk biz. Näçe adam gördük. Şo ýerde türkmen hökümedi, režim adamlary gynýa, öldürýä, ýok edýä. Biz şu zatlaryň garşysyna çykdyk. Biz Türkmenistanyň baýlygyny Türkmenistanyň içine siňdirmäne çykdyk. Biz işläp gördük. müňlerçe adamlar elimizde işledi. Biz ullakan bir kollektiwi ýöretdik, halka çörek berdik. Hä, siziň hijiňiz işläbem görmediňiz, işläp bileňizogam, gramotyňyzam ýok, ýöne internetde gürlemäni öwrendiňiz, onam kim öwretdi size? Ýalakalar! Çünki ýalakalar içinde hut KGB-niň, MNB-niň içinde ýer ýüze bölümler bar. Psihologiýany öwredýän. Seniň mimikaň nähili bolmaly, sen nähili sözler bilen prostoý adamlary aldamaly. Ana siz şolardan öwrendiňiz, tälim aldyňyz. Siz edarada işläp tälim alaňyzok, halkyň öňüne geçip tälim alaňyzok. Siz işläp bileňizok, işlemänem bilmersiňiz. Biz gördük işläp. Biz halk bilen bile. Biz şoň üçin Türkmenistan Halk Respublikasyny döretmek isleýäs. Emma bu Kompaniýa şu wagt internetde bolup geçýän ýagdaýlar ýa köçä çykyp ýa o ýerde protestler zatlar bu zatlar häzir bir wagtlaýyn. Bu zatlary ýerden režimiň özi ol görmek isledi. Kim şuňa goşular, kim goşulmaz, kimi tutmaly, nädip esasy oppozisiýany aktiwligini ýok etmeli, basmaly. Ýöne bu wagtlaýyn. Haçanda soňky pursat gelende biziň halkymyz we türkmenlere ýardam etjek güýçler bize kömege geler. Men şuny size aýdýan adamlar, şuny unutmaň. Hä, şuny belläp goýuň, bize kömek etjek adamlar, edip oturan adamlar şo wagt kömege geler, gerek mahaly. Kim düşünmek dikirän bolsa, gyşyk gürrüň etse, men oňa teklip edýän, sen bir owadandepe girip çyk halypa. Biz seniň bilen soň gürleşeris. Siz tetelliler Türkmenistana azatlyk islänok, size şöhrat, baýlyk gerek. Şonuň üçin siz ilki halk we watan barada pikirlenmäni öwreniň, kitap ýazyň, namaz okaň. Şu sebäpden men her çykyşymda watandaşlara ýüzlenýärin. Biz bir zada düşünmeli. Kim biziň Watanymyzy talady? Türkmenistanda işleýärin diýip ýurduň baýlygyny talan firmalar kim? Olaryň ady dünýädäki korrupsiýa bilen bagly firmalaryň hasabynda dur. O firmalar yzarlanýan firma, olaň pullaram yzarlanýar. O pullar niräk barýar, olam yzarlanýar. O firmalar näme etmek isleýär? Ýene ogurlygyny dowam etmek isleýär, o zatlaram yzarlanýar adamlar. Şoň üçin siziň bu keselde kakýan bu şowlugyňyz wagtlaýynça. Ediberiň, o-da gerekdir, belki. Men hiç kimiň adynam tutamok, hiç kime etme-de diýemok. Ýöne men halky düşündirmek isleýän. Türkmenistanda oturan garyplykdan, açlykdan, keselden heläk bolup oturan halky Şony oýarmak isleýän, şolara düşündirmek isleýän ýaş ýigitleri, studentleri, şolar dogry ýoly saýlasyn diýip men gürleýän. Men o siziň ýalakalar bilen işim ýok. Men näme iş etseňiz ediberiň özüňiz. Indi şolaryň goldawçylary kim şu wagt? Komitet we iç organ işgärleriniň käbirleri we hilegär toparlar. Olar ýene-de bizi aldamak isleýär. Daşary ýurtda, posolniklarda ýörite adamlary ulanyp, türkmen halkyna we hakyky oppozision güýçleriň garşysyna iş geçirýärler. Ana şo, şu günki Berdimuhamediň edýän işi şu, başga işi-de nowag şu wagt. Oň spesslujbalaram diňe şu iş bilen meşgul bolýar şu günler. o ýerde bu ýerde adamlary köçä çykaryp ynha ol şo köçä çykan adamlaryň arkasynda kim durýar kim şony şolary uprawiýat edýän bolsa ynha şolary syýasatçy edip görkezjek we soň öz arkasyny ýapmak isleýärdi açyk ýerini. öz ogrulygyny, öz prestuplenýelerini. A ol beýleki ony edip ýören adamlaram olam bir näme, olam bir topar da, olara, olaram özüňiz düşünäýiň olara näme gerek. Eger biz ýalňyşyp şu çetelileri gollasak, onda biz Watanymyzyň we nesillerimiziň geljegini, geljeginiň düýbüne palta urýarys. adamlar giç däl pikirleniň köp sag boluň meni diňläniňize örän minnetdar.